Hi guys, nan dihlak nan dam cio lai tiah zumhnak ka ngei. Tuzan cu World Championship le rothang Thailand velhthiam minthang a simi rothang taza na cuainak kongkau he pehtlai in tlawmpal tein kan rak chim lai i cu kongkau he pehtlai in na saihman sa si ahcun kan video rak ngai ve dingin kan vun sawm ṭhan kan duhmi hna a si. A luancia April thla ni hlei li ah khan World Championship nih Rothang kha taza an cawi i kan company min na chiatter caah US dollar in twenty million bak na kan liam a hau tiah an ti. Ram ram thum bak ah taza an cawi. Thailand ram le Singapore le Japan ram ah taza an cawi i atu hi cu taza an cawinak cu process a kal cuahmah liopi si. Rothang hi Laimi zong nih kan uar ngaingaimi pa a si i World Championship Ongla San a rak ṭhuat tawnnak ah khan kan hmuh tawn lai i Laimi nih kan uar ngaingaimi a si lawng si loin a min ṭhahrim hi Rothang vun ti ahcun Laimi min ko a lo i cu ruangah cun Laimi nih kan tlaihchan ngaingaimi pa a si i cu ruangah cun ka sian an herh ngaingai i Hi kongkau hi a thei lomi kan um sual ah tiah tawinak tein vun chim khawh ka zuam lai. A luat ciammam a si thla dongh lai ah khan Rothang kha media he interview an ngei i cu an ngaih lio ahcun World Championship he contract kan saimi cu atu hi a expire cang i a ra lai dingmi caan ah Japan pa Takeru he kan i ṭhuat dingmi hi cu free agent in free agent dirhmun in kai ṭhua cang lai, contract chungah si ti loin ti kha a chim. Hi cu lawng si loin Rothang nih chim ṭhanmi cu a luancia 2022 lio ah khan UN Championship nih hin keimah lungtlinnak tel loin ka minthut kha document sawmthum lengah an hman ti kha a chim. Cucu World Championship nih an theih tikah an thinhar tuk i direct bakin action an lak colh i a luancia April thla nihleili ah khan taza an cuai. Hmunhmun thum ah taza an cuai i Thailand ram le Singapore le Japan ram ah khan taza an cuai i cu taza cuainak ah a bik in an hmanmi zeidah a si ti si ahcun rothang he contract kan saimi hi a expire rih lo nain a expire cang a ti organization dangdang he rianṭuan ding ah timhtuahnak a ngei cucaah ruangah cun contract kan saimi hi a chupo caah a pakhatnak ah taza kan cuai an ti A pahnihnak ah, contract kan saimi sungah rothang nih a tuah dingmi pawl kha a tlamtlinh lomi tampi a um an ti. Cu hna cu tahchunhnak ah, contract saimi caan chungah cun rothang nih World Championship nih an tuahmi seminar hei ti bantuk, a herhmi dangdang meeting hei ti bantuk hna kha kai ve ding pawl kha a kai lomi kha tampi um ti kha sual an puhnak pahnihnak a si i Cun a biapi, a biapi bik le a donghnak zeidah a si ti si ahcun Rothang nih ningcang loin World Championship min a chiatter i a min thut kha voi sawm thum reng lo ningcang loin an hman tiah a kan puh caah kan company min a chiatter tiah an ti. Cu ruangah cun taza an cuainak hi a si. Cu tazam cawinak ahcun World Championship nih an hal chihmi zeidah a si ti si ahcun kan company min a chiatter caah twenty million US dollar hrimhrim a kan liam a hau ti kha an hal chihmi kha a si. Cu kongkau kha Rothang nih a theih ve tikah um sawhsawh kha duh ve lo i Thailand ram i Crime Suppression Division timi police department tangah ummi sinah khan a va kal i taza a cuai ve hna. I atu hi World Championship le rotham kha taza an i cuai veve. World Championship nih pakhatnak ah taza an cuai hmasa i a pahnihnak ah rothang nih khan taza cuai chin chap ve hna. Sinain rothang taza cuainak ahcun thu zet kha zet kha World Championship nih an ka pek ding si timi kha zeihmanh kha ai tel lo. E tu hi process a kal cuahmah liopi si i hmailei ah zeitindah thil a kal lai i ho nih dah a tei te lai timi kongkau ah khan zeihmanh kha chimchung khawhmi kha a um lo. Asinain One Championship nih hin Rothang signature a minthut kha amah lungtlinnak tel loin document sawm thum lengah An hman taktak a si ahcun khakha a poi ngaingaimi si. Rothang zong nih teinak a hmuh khawh menmi si. Cucu atu lio ah Rothang le World Championship an buainak cu a si. Tahchunhnak ah, World Championship nih khin teinak va hmu hna sehlaw, Rothang nih khin 20 million US dollar kha a pek hau i, cucu Rothang nih cu zetzat phaisa cu a pe kho lai maw timi kha biahalnak kan ngaingai si. Cu kongkau he pehtlai in tlawmpal te ka vun chim chap lai. Atu khi Rothang nih a ngeihmi vialte beng'ai chiahmi phaisa siseh, a inn siseh, a motor siseh, a leihmun, a inn hmun a ngeihmi vialte fonh in A phaisa ngeimi dihlak khi four to five million US dollar hrawnghrang a si lai tiah an zumhmi a si. World Championship sinah 20 million US dollar kha pek a hauh si ahcun a bank ai save-mi lawng si loin a ngeihmi vialte zuar zong in a pe kho lo tinak kha si. Cucu a pek khawh lo si ahcun rothang nih a ton dingmi hi a tam ngaingai. Tahchunhnak ah, World Championship in a chuah i hmundangka dang company ah a va ṭuan i a vai i ṭhuat zongah khan kha a hmuhmi phaisa chungin zeihmazet kha loan bantukin World Championship sinah pek lengmang hau khi si. Ie sullam cu a nunchung ti awk kha rothang nih khan kha leiba kha samhau dirhmun ah khan a dir lio caan a si. Cucaah ruangah cun tutan ni taza ni cuainak hi rothang caah hin a biapi taktakmi a si i teinak a hmuh khawh nakhnga ding ca zongah khan thlacam bawm cio hna u sih ti zong kha kan vun chim ka duh mi si. E cu vial cu a tawinak in i rothang le World Championship kar ah a cangmi buaibainak le taza an i cuainak cu si i hi nu hmailei ah update ka rak um lengmang ṭhan lai tiah ka zum i Cu update zong cu duhsah tein dawi khawh kan i zuam lai i hnu zongah khan kan rak chim ṭhan te lai i tuzan cu kha vial kha si ko sehlaw nan dihlak cungah lunglawmh tak tampi ka ngei chun ṭha mang ṭha dih u.